Hemmäňize salam dostlar. Täze ýylda ilkinji täzeliklerimiz bilen gyşky transferler bilen tanyşdyrjak. Täze gelen tomaşaçylarymyza futbol täzeliklerini yzarlamak üçin agza bolup biziň kanalymyzy goldasaňyz hoşal bolarys. Köne dostlarymyz bolsa siz krassawçik siziň barlygyňyzda kanal öz işini dowam edýär. Onda näme, bölüm barada aýtsak ulurak bolar, çaýjygysyňyzy kökäňizi alyň, futbol täzelikleriniň on birinji bölümine bolsa başlaýas. Serdar Azmun ofisial ýagdaýda Baýer Liwerkuzeniň oýunçysy diýip yglan edildi. Oýunçy şu tomusda eýýäm germaniýaly topara geçer. Zenitiň ýolbaşçylary bolsa bu ýagdaýa gaharly we Serdary galan ýarym möwsüm gaharynda Zenitiň ikinji toparynda oýnatmakçy bolýandygyny aýdýarlar. Bellik, Zenit Azmunyň Baýer Lewerkuzen bilen şertnama baglanyşýanlygyny russiýaly topar habarsyz galýar we netijede eýranly türkmenimiz Baýer bilen öňünden şertnama baglanyşýar. Onda näme, täze toparda ildeşimize üstünlik dileýäs we dowam edýäs. Bawariýa topary Frenki de Ýongy satyn aljak bolýar. Gollandiýaly oýunçy bolsa Barselonada gowy netije görkezip bilenok. Duşan Wlahowiç ofitsial ýagdaýda Ýuwentusyň oýunçysy. Oýunçy biraz öňräk Tottenhem, Arsenal ýa Angliýanyň toparlary oýunçyny aljak bolup jan edipdi. Ýöne netijede hüjümçi Ýuwentusa geçdi. Täze toparda bolsa Wlahowiç Ronaldodan soň ýedinji belgide çykyş eder. Liwerpul toparynyň fiziki ýagdaýy soňky wagt onýaly bir gowy däl. Sebäbi, toparda esasy hüjümçi Salah we Mane wagtlaýyn ýok. Kristal Peles bilen oýnalan soňky oýunda kyn ýeňiş gazandy. Bu ýagdaýa bolsa toparyň baş tälimçisi öz janköýerlerine kyn oýunda poddežka edeni üçin awtobusdan çykyp muşdaklaryna piwo sowgat berdi. Frenk Lempard Ewertonyň täze baş tälimçisi. Tälimçi topary geçensoň şeý diýdi. Meniň üçin munuň ýaly görnükli topara geçmegim buýsandyrýar. Men gaty aç, ýeňişlere sezewar bolasym gelýär we çaltrak işe başlasym gelýär. Toparyň ýolbaşçylary bilen gürleşip, olaryň gaty çemeleşmeli iş görjekliklerini we gerekli netijä garaşýandyklaryny aýtdylar. Esas zat Evertonyň janköýerleri nähili göz bilen seredýär. Olaryň goldaw bermegi bize Apple-yň topary üçin gürrüňsiz wajyp diýip, topar barada ilkinji pikirini aýtdy. Lempard bilen Evertonyň arasynda şertnama bir hepde dowam etdi we üstünlikli tamamlandy. Ewerton gyşky transferde gowy işledi. Mançester Ýunaýtediň orta goragçysy Wan de Beki hem öz toparyna arenda hökmünde toparyna çagyrdy. Wan de Bek gollandiýaly gowy talant, ýöne näme üçindir Gyzyl şeýtanlaryň toparynda kän oýuna çykanokdy. Ewertonda ýaş orta goragçy oýnuny görkezmek üçin bolsa mümkinçilik döredi. Ondan başga-da Tottenhemiň oýunçysy Deli Alini hem Ewerton öz toparyna getirdi. Onda näme? Topara Lempard bilen diňe üstünlik arzuw edýäs. Dowam edýäs. Aaron Remsi Ýuwentusy terk edip, şotlandiýaly Renjers toparyna geçdi. Tottenhem öz gezeginde güýçli depginde Turin bilen transfer üçin soňky hepdede gowy işlediler we Rodrigo Bentankuru öz toparyna transfer etdiler. Ondan başga-da, ýene şwesiýaly futbolçy Deýan Kulusewskini hem Tottenham öz toparyna transfer etdi. Kulusewskini bolsa Allegriniň mundan beýläk toparda göresi gelmeýänligi bilen bagly bu transfer diýsegem boljak. Tottenham bolsa oýunça mümkinçilik berdi diýsegem boljak. Oýunçynyň transferi bolsa otuz bäş million ýewro amala aşyrylandygyny habar berýär. Žerar Pike Barselonaň indiki prezidenti bolasy gelýär. Goragçy topara öňden kömek edip gelýär. Mysal üçin, Rakuten firmanyň topar bilen şertnama baglanyşylmagy üçin kömek barlygy aýdylýar. Şol bir wagtda, Barselonaň öňki prezidenti Laporta hemme zady bulaşdyryp topardan gaçjak bolanda, ondan başga-da braziliýaly ýaş talant Winisus Junior-y topara getirjek bolup, Çatlyşandygyny hem aýtýarlar. Ýöne bir mesele ýüze çykyp, transfer amala aşman, Winisius Real Madride geçýär. Jerar kataloniýaly toparyň prezidenti bolsaň näme ederdiň diýip, janköýerlerden sorag berilende, Men topary täze döwre laýyk ederdim. Köp zady çalşardym. Toparyň daş-töwerindäki gereksiz adamlary ýok ederdim diýip, janköýerlere jogap berýär. Indi bolsa dostlar şu wagt wideo düşürip durkam Ýewropaň iň güýçli çempionatlaryny haýsy komandaň näçinji ýerde barýanyny göreliň. Angliýanyň çempionatynda birinji ýerde Mançester Siti barýar. Bundesligada täzelik däl hemişeki ýaly Bawariýa birinji orunda barýar. La Ligada La Ligada hem korolewski klub Real Madrid birinji ýerde barýar. Liga birde Liga birde Paris Sen-Žermen birinji ýerde. Serie A-da bolsa Inter Milan birinji ýerde barýar. Indi bolsa öňümizdäki bäşinji, altynjy fewraldaky boljak gowy oýunlaryň sanawyny aýdyp geçeýin. Serie A-da Inter bilen Milan duşugyny göz salsak bolar. La Ligada Barselona bilen Atletiko Madrid, Pari Sen-Žermen bilen Lill duşugy. Bundesligada bolsa Bawariýa bilen Leýpsig oýny tomaşa edip bilersiňiz. Dowam edýäs. Aubameyang Barselonaň lukmançylyk gözeginden geçdi we ýakyn wagtda Barselonaň oýunçysy diýip yglan ediler. Köpiňiz aýdyp bilersiňiz, gyşky transfer eýýäm ýapyldy, ýöne Aubameyang Barselona boş agent hökmünde geçer. Ol ýagdaýda bolsa ertir ýa-da birigünem Barselonaň oýunçysy topara geçenligini yglan edip biler. Arsenal bolsa öz gezeginde oýunçy bilen şertnamany pozandygyny ofisial ýagdaýda öz sahypasynda aýtdy. Meýson Grinwud oýun simulýatory fifa ýigrimi ikide ýok edildi we Mançester Ýunaýtediň düzüminde oýun simulýatorynda ýok. Sebäp? Grinwud öz söýüşýän gyzyna urup däliräni bilen bagly. Gyz bolsa bu agyr pursada çydaman Instagram sahypasynda Görüň, Meýson meni näme edýär diýip paýlaşýar we uly dawaň üstünden barýar. Netijede Beýik Britaniýaň içeri işleri Meýsoni tussag edýär. Häzirki wagt oýunçynyň ykbaly çözülýär. Oňa garamazdan, diňe bir fifa däl, Mançester Ýunaýtdyň esasy düzüminde-de oýunçy oýunlara goýberilmez. Dostlar, futbolçy barada diýen oýunçyň ömri ýoly gepleşiklerimizi gördüňizmi? Şu wagta çenli Kristiano Ronaldonyň, Ronaldinýoň we Lionel Messi barada wideomyz eýýäm kanalymyzda çykdy. Görmedikleriňiz, ýokarda sag tarapda belläp geçdik, görüň! Gören dostlarymyz bolsa, sorag, indiki futbolçy barada wideomyz haýsy legenda oýunçyňky bolsun? Teswirde ýazyň! Teswirleri okap siziň islegiňizi ýakyn wagtlarda amala aşyrarys. Dowam edýäs. Mbappe PSŽ-dan Real Madride geçer. Florentino Perez garaşylmadyk ýagdaýa uly ädim ätdi. Bu diýdigiň fransiýaly hüjümçi bilen Real Madrid täze şertnama Messi bilen Ronaldoň ikisiniň aýlygyny oýunça täze şertnamada boljagyny habar berilýär. Bu näme bolýar? Takmynan elli million ýewro ýylyna Real Madrid Mbappe tölemekligi bilen bagly. Real gaty kyn ýagdaýda diýip bilersiňiz, ýöne Peres akylly möjek. Şol elli million ýewro dört-bäş möwsümde edil oýunçyň transfer puly bilen deň boljaklygyny belläp geçsek bolýar. Ýöne oýunçy eýýäm tomusda boş agent hökmünde Reala mugt geçer. Haýran galaýmaly, kelle Peres! Bolýada! Dostlar, biz eýýäm futbol täzelikleriniň on birinji bölüminiň soňuna ahyrlap gelýäs. Halan bolsaňyz, laýk, täzeliklerden habarly bolmak üçin jaňjagazy basyp, agza bolup, gollap bilersiňiz. TikTokdaky dostlarymyzyň sany eýýäm üç müňe golaýlapdyr. O dostlarymyza-da aýratyn ýüzlenesim gelýär, Youtube kanala geçip yzarlasaňyz, ähli täzeliklerden habarly bolarsyňyz. Onda näme? Indiki bölümlerde görüşýänçäk. Hoş, sag boluň!